Grazzi Matilda, grazzi lilek, Dr. Fabri, Dr. Lino u Miss Janika, ma grazzi kbira lil Sinjuri Liz u Mario Said ta' Scott Supermarkets li huma flimkien mal-Best Prints, huma l-żewġ sponsors kbar ta' dan il-proġett. Dan huwa proġett li daħal fl-għaxar sena, hux hekk? L-għaxra, l-għaxar sena. Iva, l-għaxar sena. Fl-għaxar sena, ġifieri dis-sena hija l-anniversarju l-għaxar anniversarju ta' Tisjir mill-Qalb, pubblikazzjoni li hija għal qalbna ħafna, pubblikazzjoni wkoll li hawn hemm ħafna Maltin hemm barra li llum għandhom is-serje kollha, jiġifieri se jgħaqqdu l-għaxar ktieb. Però din hija speċjali għaliex fejn is, dan l-aħħar snin irridu ngħidu, konna qed nagħtu tema lill-ktieb biex ma nħalluhx biss sempliċement ktieb tar-riċetti, għax bniedem jgħid kemm jista' jkolli riċetti d-dar? Imma tema għal kull sena. Konna għamilna pereżempju ġbarna biex ma tintilifx il-memorja kollettiva tagħna riċetti li ġej mill-kunventi pereżempju u allura tajna hemmhekk ħarsa kważi storika lej dak kulinari. Darba minnhom ħmorna wkoll għar-riċetti iktar antiki u x'veru. Insomma, konna qed nagħtu tema. Din is-sena għandu tema mill-isbaħ, għax dis-sena qegħdin inħarsu mhux biss lejn il-wirt kulinarju ta' pajjiżna, imma qed inħarsu lejn il-futur kulinarju ta' pajjiżna. U allura il-fatt li ġejtu on board daqstant skejjel, mhux biss għax hija Janika mhix biss għax għandna l-iskejjel tal-Istat l-indipendenti u tal-Knisja flimkien, imma wkoll il-fatt li hawn tant żgħażagħ li llum huma impenjati propju u se jingħataw viżibilità permezz ta' dan il-ktieb. U dan kien l-iskop. Li liż-żgħażagħ tagħna nagħtuhom viżibilità fl-endeavours tagħhom akkademiċi u naturalment prattiċi wkoll għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-hospitality u l-kċina tista' titgħallem ħafna akkademikament imma mbagħad irid ikollok il-prattika tagħha Allura dan l-impenn ukoll prattiku ħa jkun viżibbli għall-Maltin u l-Għawdxin kollha. Aħna nħossuna kburin ħafna ħafna bikom. Jiena għalija nħares lejkom, inħares lejkom bħala l-preżent tagħna, imma mbagħad qed narakom il-leaders ta' das-settur fil-ħajja tal-poplu Malti jekk Alla jrid għada pitgħada. U allura naħseb li ssir mill-qalb din is-sena m'għandux jonqos milli jinxtara minn, l-ewwel nett anke mill-kollegi tagħkom ġewwa l-iskejjel. Għax naħseb għandhom, nemmen jien li kieku jiena ġifi qiegħda studenta f'xi skola minn tagħkom, żgur inħossni kburja ħafna li l-iskola tiegħi permezz tal-kollegi tiegħi qed tkun rappreżentata bl-aktar mod viżibbli f'dan il-ktieb u allura jiena nixtieqkom tħeġġuhom 'il sħabkom ħalli jixtru dan il-ktieb. Imma ukoll nemmen li kif jiena nħoss daqshekk kburija biż-żgħażagħ u nħossuna daqshekk kburin biż-żgħażagħ nemmen li hemm barra hemm ħafna u ħafna aktar nies li jħossuhom kburin biż-żgħażagħ tagħna u bil-futur sabiħ li għandna quddiemna bis-saħħa tagħkom. Barra minn hekk ukoll imma rrid nagħtikom ħajr minn qalbi ta' dal-ġest ta' dal-ġest li mhux biss se tingħataw viżibilità imma hemm ġest kbir warajh. Dal-ktieb ma jmurx sempliċement biex inżejnu l-ixkaffi tal-libreriji tagħna jew inkella tal-kċejjen tagħna, imma dan huwa dan huwa ktieb li bil-flus li niġbru permezz tiegħu imur imbagħad biex nagħmlu solidarjetà ma' ħutna Maltin u Għawdxin, ma' dawk ma' dawk li għandhom bżonn f'pajjiżna l-għajnuna tagħna għaliex dak il-flus li jinġabru minn hemm imorru għal Malta Community Chest Fund Foundation biex tkun tista' tassisti u tgħin matul is-sena 'l dawk kollha li jistgħu jiġu bżonn l-għajnuna tagħna. U x'tagħmel il-Malta Community Chest Fund Foundation? Il-Malta Community Chest Fund Foundation l-ikbar, ħa ngħidu hekk, spiża li għandha hija l-għajnuna li tagħti lil dawk fostna li jimirdu bil-kanċer. Dik hija l-ikbar spiża li hemm, u issa ngħidilkom ftit ieħor fuqha. Imbagħad ngħinu wkoll il-pazjenti li jmorru barra minn Malta l-aktar kura speċjalizzata. Ngħinu wkoll il-persuni b'diżabilità li jkollhom bżonn apparat jew inkella t-tfal u żgħażagħ li għandhom bżonn aktar terapija. U ngħinu wkoll familji vulnerabbli. Ħa ndur fuq il-biċċa tal fejn jidħol il-kanċer. Din hija l-ikbar spiża. Is-sena li għaddiet aħna ġbarna sitt miljuni u nfaqna seba' punt seba' miljuni. Din is-sena l-ispiża fix-xahar għal dik li hija kimoterapija speċjalizzata telgħet qed tqarreb anzi t-tmien mitt elf euro fix-xahar li hija xi ħaġa straordinarja, qed nipproġettaw, jiġifieri minn dak li għandna sal-lum, li sal-aħħar ta' Diċembru ħa jkollna bżonn disa' miljuni biex inkopru l-ispejjeż kbar tal-kimoterapija speċjalizzata u x-xogħol l-ieħor kollu li qegħdin nagħmlu ma' pazjenti tagħna barra minn Malta, ma' persuni b'diżabilità, ma' familji vulnerabbli, ngħinu wkoll żgħażagħ bħalkom li joħorġu mill-homes ikunu għax hu ħajjithom kollha ġo l-homes u mbagħad at eighteen iridu jibdew ħajjithom dawk m'għandhomx m'għandhomx il-familji bħalna li nkomplu nsostnu lit-tfal tagħna u allura imma għandhom il-familja kbira tal-Maltin u l-Għawdxin li tkun tista' ssostnihom biex ikomplu b'ħajjithom. Jiġifieri dan huwa din hija dan hu kuntest tax-xogħol li wkoll it-Tisir mill-Qalb jagħmel. Hija xi ħaġa straordinarja Jiena qed inqisha u qed ngħidha kullimkien li aħna we are at a crossroads. Jekk aħniex ħa nibqgħu nsostnu and we nurture il-valuri kbar li ħallewlna ommijietna u missirijietna, dik tas-solidarjetà u tal-ġenerożità bejnietna, jew inkella ngħidu ħa niefqu hawn għaliex L-affarijiet qed jikbru. Barra minn hekk, u jiena ngħid li l-aħħar ħaġa, l-aħħar option hija l-option tagħna bħala Maltin u Għawdxin. Aħna kollha kburin li aħna poplu distint li fejn tidħol il-ġenerożità u s-solidarjetà aħna minn ta' quddiem nett nirrenkjaw first place fid-dinja. U jiena ngħid din trid tibqa'. Alla ħarsi jġinna ma bħal pajjiżi oħra, fejn pajjiżi oħra llum qed jikkunsidraw u qed u hemm uħud diġà bdew li min jiġi Diagnosed b'cancer għandhom limit sa fejn ikomplu jsostnuh, aħna le, aħna nibqgħu nsostnu sakemm nassiguraw li l-persuna jew salvajnilha ħajjitha jew anke ġebbidnilha ħajjitha. Dan huwa l-mod ta' kif irridu bħala poplu nibqgħu nħarsu lejn l-affarijiet u jiena nappellalkom għeżież żgħażagħ li intkom li intkom Il-preżent tagħna imma aktar u aktar il-mexxejja futuri ta' pajjiżna, il-mexxejja ta' għada ta' pajjiżna, tkomplu tgħożżu dan il-valur tas-solidarjetà. Meta nkunu flimkien, anke l-ikbar challenge tħossu eħfef. U fil-mard hemm challenges kbar. U allura jekk nibqgħu flimkien, inkunu nistgħu nibqgħu nagħtu dik l-ispalla, dak il-sapport morali wkoll biex persuna ma tħossiex waħedha għax ħadd, l-ebda bniedem, ma jixraqlu jkun waħdu f'dawn iċ-ċirkustanzi. Irrid ngħid ukoll imma, jiġifieri, li bis-solidarjetà u bil-ġenerożità tagħna flimkien bħala poplu Malti qed jirnexxielna għaliex il-mediċina llum, minkejja li l-mard żdied, Imma l-mediċina tjiebet u dejjem titjieb u qed tkun iktar effettiva. Allura b'dawk il-flus aħna qed jirnexxielna ngħinu biex tassew nagħtu anke kwalità ta' ħajja aħjar lill-persuni li jkunu għaddejjin mill-iktar mumenti vulnerabbli u sensittivi f'ħajjithom. Allura tisjir mill-qalb huwa speċjali ħafna għall-viżibilità li qed din is-sena, għall-viżibilità li qed jagħti lilkom, għeżież żgħażagħ, imma wkoll il-viżibilità mhux biss għall-kapaċitajiet tagħkom, xejn qal l-ebda xejn hekk f'dawk ir-riċetti, mhux biss għall-kapaċitajiet tagħkom, imma wkoll għall-viżibilità li qed nagħtu liż-żgħażagħ huma impenjati favur is-solidarjetà u l-ġenerożità ta' bejnietna. Jiena kburija ħafna bikom Grazzi lilkom, l-għalliema tagħkom, l-iskejjel tagħkom, lid-Dipartiment tal-Edukazzjoni biex irnexxielna inwasslu sal-lum. Grazzi.